Pennod 39 Mae Bibi yn cysgu o'r diwedd. Dyna pam dwi fan hyn yn gorwedd ar y maes bel-droed. Fel nad ydw i'n tarfu arni wrth i mi geisio cynllunio ein dyfodol. Mae'n anodd cynllunio'n dawel pan wyt ti'n crio. Dwi ddim eisiau meddwl am y dyfodol, Dwi ddim eisiau meddwl o gwbl. Ond mae'n rhaid i rhywun feddwl, a dim ond deg oed yw Bibi. Jamal! Llais o'r tywyllwch. Er bod y lleuad yn disgleirio, dwi'n methu gweld neb. Jamal! Llais Omar, yn sigledig ac ansicr. Nid dyna sut mae Omar fel arfer. Wedyn, Dwi'n cofio bod ei rieni e ar y cwch yna hefyd. Roeddwn i wedi anghofio hynny. Mae galar yn gallu gwneud i ti fod yn hunanol iawn. Draw fan hyn! galwaf arno. Mae'n dod draw ac yn gorwedd wrth fy ochr. Mae gen i rhywbeth i ddweud wrtho ti, medd ef. Y peth cyntaf sy'n dod i meddwl yw, dwi ddim eisiau clywed. Roedd y darn olaf o newyddion dwedodd Omar wrtha i fan hyn ar y maes bel-droed yn ddigon gwael. Neu byddai wedi bod, betawn i wedi gwrando. Mewn gwirionedd mae popeth mae pobl wedi ei ddweud wrtha i'n ddiweddar wedi bod yn ofnadw. Heblaw am Andrew, ond celwyddgi yw e. Wedyn, dwi'n cofio bod Omar yn galaru hefyd, Beth sy'n bod, meddaf. Doedden nhw ddim ar y cwch, meddef. Dwi'n rolio drosodd ac yn syllu arno. Pwy? meddaf. Mae'n edrych ar y gwair. Fy rieni, meddef. Fe fuon nhw'n farw pan o'n i'n ddwy. Does neb yn dweud dim am oesoedd. Sut ges di docyn i Awstralia? gofynnais o'r diwedd. Wnes i ddim, medd ef. Fe arosais i ar bwys teulu mawr yn y gwersyll, a phan aethon nhw ar y bysiau, dyna wnes innau hefyd. Felly, roedd pobl yn meddwl fy mod i gyda nhw. Beth am yr awyren? gofynnais. Yr un peth. Fe es i guddio yn y toiled. Mae'n ddrwg gen i mod i wedi dweud celwydd wrth y ti Jamal. Dwi'n meddwl am hyn yn araf bach. Dyma blentyn heb rieni sydd ddim yn gadl i hynny ei rwystro. Plentyn sy'n mynd allan a gwneud pethau, fel teithio i Awstralia heb docyn. Does neb yn dweud dim am oesoedd eto. Dwi'n syllu ar y sêr a meddwl am yr hyn y gallwn ni a Bibi fynd allan i wneud. Gallen ni deithio o gwmpas Awstralia yn siarad â chwaraewyr y mae timau nhw wedi colli gemau. Pan fyddwn ni'n dweud wrthyn nhw beth sydd wedi digwydd i ni a phan fydden nhw'n gweld ein dagrau, fydd pethau ddim yn ymddangos cyn ddrwg iddyn nhw. Yn gyfnewid am hynny, efallai, Gawn ni hyfforddi gyda nhw. Mae Omar yn aflonydd. Dwi'n gallu gweld bod rhywbeth arall ar ei feddwl. Paid â gofyn i mi am fy rhieni, medd ef yn sydyn. Achos dwi ddim yn gwybod dim amdanyn nhw. Ond dwi'n gwybod am fy hynafiaid. Dwed wrtha i amdanyn nhw, meddaf. Lladron oeddwn nhw. medd Umar. Cafodd dwylo un ei torri i ffwrdd. Dwi'n cofio Umar yn ceisio dwyn fy mhel-droed. Dwi hefyd yn ei gofion i achub i o'r harbwr, ac yn cudio'n dynn yn Bibi, yn i atal hi rag ymosod ar y môr leidr. Efallai bod Umar yn meddwl ei fod yn lleidr, ond dyw pethau byth mor syml â hynny. Dwi'n edrych yn garedig arno i ddangos iddo fy mod i'n deall. Beth am dy hynafiaid di? meddw Mar. Rhyfelwyr yr anialwch oedd un ochr, meddaf, a phobyddion oedd y lleill. Beth wyt ti, rhyfelwr neu bobydd? meddw Mar. Dwi'n meddwl am hyn. Dwi'n meddwl am yr holl bethau sydd wedi digwydd. Dwi'n teimlo'n llawn galar eto, oherwydd, yn sydyn, dwi'n gwybod yr ateb ac mae hynny'n gwneud i mi weld eisiau mam a dad yn ofnadw. Ychydig o'r ddau, meddaf.